تاں اے ہن نویں مطلب ہے کہ کینال گورے کنے شروع تھیا جانگلی جڑے اج اکھیندن اوہی زمین دی الاٹمنٹ دی وجہ کنے جانگلی ہے روہی دے وچ روہیلا اج نفرت زدہ ہیٹیڈ ہے تو ہی زمین دی الاٹ دی وجہ الاٹمنٹ دی وجہ کنے ہی ہے ہݨ انہیں ݙوجھرے ڈہریں دے ناں تے قومی سیکورٹی دے ناں تے قومی خدمات دے ناں تے اے ہک یتیم خانہ ہے ایندے لکھاں ایکڑ زمین لٹیندی پئی ہے لٹیندی آندی ہے لٹیندی ویندی ہے لیکن ہݨ جیڑھی نویں کمینگی تازہ ترین شروع تھئی ہے او ہک تے ٻارہاں ساڈھے ٻارہاں ایکڑ کسان کوں الاٹمنٹ دی بدمعاشی جیڑھی پنجاب ریاست اوندا پچھو جیڑھا او اے او تک میں ڈسیندا جیڑھی اندر دی کہانی اے ٻارہاں ایکڑ بھی اساں کسانیں کوں سرکاری زمین الاٹ کریسوں او تھیندا کیا پئے کہ ہک کال آندی اے تخت لاہور اچوں اے سی، کانوگو، تحصیلدار تے او پنجاپی جیکوں الاٹ تھی ونی ہوندی اے خفیہ جہادو تے اوں اوندی الاٹمنٹ دی یا اوندی آکشن تھیندی اے کہ اے لیز کیکوں ویسی کہیں کوں نہ او اخبار اشتہار تھیندی اے نہ اوندا کوئی اعلان تھیندے نہ او کہیں میڈیا دے اتے آندی اے اور او کہیں کوں پتہ نی ہوندا روزانہ اے روزانہ میں توں کہدا بیٹھاں اے اے ڈی جی خان جیاں مثالاں ہن دمان جیاں مثالاں ہن تھل اے روزانہ دی بنیاد دے اتے ایسی ڈیلی مطلب اے کہ ساڈے ہزاراں ایکڑ چوری کر کے نے انہیں کوں ٹرانسفر کریواں بیٹھے اے اے چوری اور ڈکیٹی اے اے کسان کوں نی تھیندی پئی کیا جیڑا سرائیکی ریجن دا کسان اے اوکوں کتھے ہک مرلہ الاٹ تھے۔ ڈی اے جیڑھی پیرا فورس آلی بدمعاشی اے، انکروچمنٹ، قبضہ گیری، تجاوزات دا خاتمہ، اے انتہائی غیر آئینی اے کیونکہ سرائیکی کینی ہی آپنڑے وراثتی رقبے دے نال سمجھنڑ آلی گالھ اے، آپنڑے مزروعہ رقبے دے نال کتھئیں کنال، ادھی کنال، ڈو کنالاں، ترے کنالاں او رلیاں پئن۔ کیونکہ سرائیکی غریب کن تاں ہے ای چھڑا قبضہ مر ایکوں اتھوں وی بے دخل کرو اور انہیں دا آپس دا الائنس کیویں ہے میں لوگ کل بہت چھوٹی جرا بستی شیخاں دا کیس ہے ہوں دے حوالے نہ کہ تونسا براج دوتے ہوں زمین دوتے اریگیشن دی ہوں زمین دوتے چھی پرائیویٹ ریسٹورنٹ بنڑے کھڑن جیرے ایکڑیں دے وچ ہن او تجاوزات نہیں او قبضہ نہیں مہی گی مہانا اتھوں دا مقامی آدی واس تل وطنی جھگی گھتی بیٹھے تا او جیرا ہے او ناجائز قبضہ ہے اور ڈی سی صاحبہ دے میں کو ہر قیمت تے خالی کراؤں ہے میں کہ لکھا ایکڑ کنے وہ ہن مرلہ چھوڑن تک تیار کہیں گے اساں ایندے کیتے کجھ پھر سگدے ہیں یا ایہو بے بسی دا نوحہ ہی کرݨے؟ ایہ ہر کہیں کوں پتہ ہے ایندے کیتے مطلب ہے باقاعدہ ہن سیاسی طور دے اتے پر امن میں کوئی فزیکل لڑائی نہیں آدا کھڑا اے لڑائی اگر تساں نہ لڑسو تاں اگلے مطلب ہے کیوں ڈیلے ہے صوبہ کیوں ڈیلے ہے اوئے کوں چلو ایہی کوئی ڄٹاکی مثال اچ ݙیکھوں نا ہٹی دے سودے سارے چا گھن او آکھیا ہاں اسی تہاݙی ہٹی اے سودے سارے وسائل لٹ پٹ قبضہ کر گھن آں بھی ہن صوبہ اے کیا کرے دوں صوبہ اے سچ وے یہ ویسے ڈیڑھ سارے دوست مشتاق مطلب ہے سرائیکیں دا کیس واقعی سرائیکی صوبہ ایمرجنسی ہے ایمرجنسی اینکوں اگر سرائیکی اڳواݨ، نوجوان، ایکٹیوسٹ کوئی وی بندہ اینکوں اگر اینکوں ایں نہ ݙیکھسی کہ اے ساݙی ایمرجنسی اے تاں اساں بہاول نگر دی ڈی جی خان یا کوٹہ دو مظفر گڑھ لیا وی شکل آن ملسی اے میں لی آکھوں تھیسی۔ مہربانی میں اجو سائیں کو آکساں تو پیچھے لینگویج دے اتنے ایک نوجوان لٹریچر دا بندہ ہے سارے کو میں رات انہوں کو محنت کیتی ہے تو سرمد سلمان کو آخساں کہ ماں بولی تے لینگویج کمیشن دے اتنے یا لینگویج اتنے جو بھی الاون چاہوں پتہ ہی ہے لینگویج دا معاملہ ہر ویلے سماجی ہوندے سماجی ہووݨ دے نال نال ہر ویلھے ہی اے پولیٹیکل ہوندے بٹ کجھ شئیں ہن جیندے اتے ساکوں کجھ ݙیکھݨا پوسی مثال دے طور تے کل ای ڈسکس تھینا پیا ہئی کہ سارے سرائیکی ریجن دے وچ ہی سارے سکولیں دے اندر باقی تعلیمی اداریاں دے اندر سرائیکی نہیں پڑھائی ویندی بہرحال تعلیم تاں سرائیکی چ ݙیوݨ دی اے تاں الگ ہی ڳالھ اے او ایز اے سبجیکٹ ہی او شامل نہیں کریندے کے پی دے وچ سارے دوستیں کوں پتے اے این پی یا انہیں ریسنٹلی اے این پی وی کم کیتا ہی ہونی انہیں کیتے کہ جڑے ہک ڈسٹرکٹ دے وچ سرائیکی لائی ویندی ہے تاں اون دے وچ انہیں کو سرائیکی دی سبجیکٹ پڑھاون لازمی کیتے بٹ اے ہے کہ ہن بہت زیادہ پوسٹ ماڈرن دور ہے ساکو پسند ہوئے نہ ہوئے ساریاں کچھ ٹیکنیک سی والا پیچھے کوئی این طریقے دے ہونے چاہیے اور یہ دنیا دے وچ بہت ساری دفعہ انہیں تھی چکے

سساکوں اساں کوں اے کرنڑاں چاہیدے کہ پہلے ایکوں اساں ڈینائی کروں کہ بابا اساں ڈراویڈینز ہیں اساڈا آرینز نال کوئی واسطہ کوئی نی اور نہ ہی کوئی آرین لینگویج ساڈے اتے امپوز کیتی ونجے اور بہرحال ایہو ہی تھیا کہ جیرلے انڈیا آزاد تھی گیا تاں نہرو یا کانگریس دی گورنمنٹ کیونکہ اڈھیں ایہو ہی چلدا پیا ہی کہ نیشنل یونٹی واسطے اے لازمی ہے کہ ہیک قومی زبان ہووے۔ بہرحال انہیں اے امپوز کرݨ دی کوشش کیتی تامل دے تامل ناڈو دے اتے تے باقی جیرھے سدرن اسٹیٹس ہن انہیں دے اتے لاگو کرݨ دی کوشش کیتی بٹ انہیں سیلف ریسپیکٹ مارچ شروع کر ݙتے انہیں لینگویج بل کوں سانݨݨ ماس موومنٹ جنریٹ کیتی اینڈ اے اگلے ستر سال واسطے ودھ تے معاملہ ٹھپ تھی گیا ہن ولا او بی جے پی ایں معاملے کوں چاتی کھڑی ہے کہ ہندی کوں نیشنل لینگویج ہووݨا چاہیدے بہرحال ایندے باوجود ای دے آر ریزسٹ کریندے پئن سو ہن آکھݨ دا مقصد اے ہے کہ ایں طریقے دے ایونٹس ماس ایونٹ جنریٹ کرݨ اوں ویلے تاں خیر اٹ واز اے پولیٹیکل ٹائم پولیٹیکل ٹرموائل آ او جنریٹ کرݨ تے اوں بہرحال کچھ تھوڑی جی سپورٹ ہی ہئی ماسز کنے

تساں اساں سارے ایں تحریک نال جڑے ہوئے ہیں اور یونیورسٹی نال تعلق ہے ساڈا اور ساکوں کم دی گال انہائیں کو ڈسن واسطے کہ جیری آبویسلی جی میں ڈیٹا لوک سانجھ ہی پریزنٹ کریں دی اوہ کوئی نہیں کریں دا انہیں کو انہیں دے فائدے دی گال ڈسن واسطے انہیں دے ہی وسبے دی گال ڈسن واسطے ساکوں جتنی محنت کرنی پوندی ہے او مطلب سارے سامنے ہے اور دوجی گال ہے سیاسی کارکن دا ایک کم اے بھی ہوندے کہ کہ وقت دی نبض کوں لازمی سمجھے، اوندے اتے ہتھ ہوݨ لازمی ہووے، اٹنشن سپین رہ گن تھرٹی سیکنڈ یا ہک منٹ دے، سو ساکوں ہݨ ایویں ہی کرݨا پوسی کہ ریلز ہوون یا جو وی ہوون ساکوں پسند ہوون نہ ہوون میکوں نہیں پسند میݙے اڳے ݙو چار بہرحال اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں سو ساکوں ایکوں اے لازمی ایمرجنسی بنیادیں دے اتے اے سارا بھاویں لینگویج دا ساڈا اے ڈسکورس ہووے اپنے حقوق دا ہووے لینڈ کالونائزیشن دا ہووے یا بجٹ دے وچ جیرا سارے نال اے درو تھیندے ایں سارے کوں وی ارجنٹلی نیڈ اٹس ڈسیمینیشن مطلب اے بہوں زیادہ سوشل سپیس تھڑیں دی محلیاں دی کشے نہیں بچی اور فی الحال تے جن جنریشن زی اے جیری ایکو مطلب ایں سارے جیرا سکسٹیز والا کلچر جیرا ڈو ہزار پندرہ تک ہی سم سم سارٹ آف رہ گئے سوشل